زنجیرەی پرێزن برێک وەرزی یەکەم و دووەم لە وەرزی یەکەمی زنجیرەی پرێزن برێک ئەندازیاری پێکاتەی مایکل سکۆڤیل بە مەبەست خۆی لە زیندانی فۆکەس ڕیڤەر زیندانی دەکات بۆ ئەوەی بتوانێت یارمەتی برا گەورەکەی بدات بە ناوی لینکۆڵن بۆ ڕۆز بۆ ئەوەی لە زیندان ئازادی بکات لینکۆڵن بەهۆی کوشتنی برای جێگری سەرۆک کارۆڵین ڕینۆڵدز زیندانی کراوە و لە وادەی لەسێدارەدانی نزیک دەبێتەوە، مایکڵ بە شێوەیەکی ورد پلانی بۆ هەڵاتن لە زیندان داناوە، لە نێویاندا تاتۆکردنی نەخشەیەکی گەورەی کۆتکراوی زیندانەکە لەسەر تەواوی جەستەی، وە پلانەکانی تری مایکڵ بریتین لە ساختەکردنی نەخۆشی شاکرا بە یارمەتی هاوڕێیەکی زیندانی بەناوی سینۆت، ئەمەش بە مەبەستی ئەوەی بەردەوام دەستی بە نەخۆشخانەی زیندانەکە بگات. هەروەها مایکڵ هاوپەیمانییەکی نائاسایی لەگەڵ جۆن ئەبرۆزی سەرۆکی زیندانیکراوەکان دەکات کە تیمی کاری زیندانەکە بەڕێوەدەبات، ئەمەش زۆر پێویستە بۆ مایکڵ تا دەستی بگات بەو شوێن و ئامرازانەی کە گرنگن بۆ پلانەکەی. ئەندامانی دیکەی تیمی شکاندنی زیندان بریتین لە زیندانی بەساڵاچوو چارلز وێستمۆرلاند کە تاوانبارێکی زۆر مەترسیدارە و هاوڕێی دڵسۆزی مایکڵ فێرناندۆ سوکرێ و توینەری گەنج و تازە زیندانیکراو کە کاپتنە دڕندانەکەی زیندانەکە بڕاد بێڵیک ناچاری دەکات سیخوڕی بەسەر مایکڵدا بکات، لە لایەکی تر بکوژە مەترسیدارەکە تیباک دەربارەی پلانی شکاندنی زیندانەکە دەزانێت، بۆیە بە زۆر و هەڕەشە دەیەوێت لەگەڵیان بەشدار بێت. لە ماوەی مانەوەی مایکڵ لە فۆکس ڕیڤەر، هاوڕێتی سەرپەرشتیاری زیندان پۆپ دەکات و پەیوەندی خۆشەویستی لەگەڵ پزیشکی زیندان سارا دروست دەکات، بەڵام بەداخەوە لە ماوەی پلانەکەدا مایکڵ تووشی چەندین کێشە دەبێتەوە، یەکێک لەوانە بەشێک لە تاتۆی نەخشەکەی دەسووتێت، مایکڵ ناچار دەبێت بەدوای زیندانییەکی دەروونیدا بگەڕێت لە بەشی پەنابەری بە ناوی هایوایر بۆ ئەوەی یارمەتی بدات تا ئەو پارچە نەخشەی کە سووتاوە بەبیری بێتەوە و گرژییەکانی نێوان تیمی هەڵاتنەکە دەست دەکەن بە بەرزبوونەوە. چونکە هەموو ئەندامەکان ناڕەزایی دەردەبڕن لەوەی تیباک پەیوەندی بە تیمەکەوە بکات، ئەڤرۆزی هەوڵ دەدات کێشەکە چارەسەر بکات بۆ ئەوەی تیمەکە لە هەڕەشەی تیباک ڕزگار بکات، بەڵام بە پێچەوانەوە تیباک قوڕگی سەرۆکی تیمەکە دەبڕێت، ئەڤرۆزی لە هێڕشەکە ڕزگاری دەبێت و بە شێوەیەکی شۆککەر خۆش دەبێت لە تیباک، بڕیار دەدات لەپێناو پلانی هەڵاتنەکە هەموو شتێک لەبیر بکات. و لە دەرەوەی زیندانەکە هاوسەرەکەی لینکۆڵن ڤێرۆنیکا لەگەڵ کوڕە هەرزەکارەکەی لینکۆڵن ئێڵ جەی و پارێزەر نیک ساڤرین یەکدەگرن بۆ ئاشکراکردنی ڕاستیەکانی مردنی ستێدمان و سەلماندنی بێتاوانی لینکۆڵن، بەڵام جێگری سەرۆک و دەزگایەکی مەترسیدار و نهێنی بەناوی کۆمپانیاکە، دوو بریکار بە ناوەکانی پۆڵ کێلەرمان و دانیال هێڵ دەنێرن بۆ گرتنی گروپەکەی ڤێرۆنیکا بۆ ئەوەی دڵنیابن کارگیز ڕاستیەکان ئاشکرا ناکەن. بریکارەکان تاوانێکی کوشتن ئەنجام دەدەن و ئێڵجەی وەک باوکی بە بکوژ دەناسێنن، کاتێک هێڵ دەست دەکات بە پەشیمانبوونەوە لە کارەکانی بۆ ڤێرۆنیکا ئاشکرای دەکات کە سێدمان لە ڕاستیدا لە ژیاندایە، بەڵام دواتر کێلەرمان ئەویش دەکوژێت. لە کۆتاییدا ڤێرۆنیکا بۆی دەردەکەوێت کە پارێزەر ساڤین لە ڕاستیدا لەلایەن ئەمبرۆزیەوە هەڕەشەی لێکراوە بۆ ئەوەی سیخوڕی لەسەر بکات بۆ ئەوەی وەک ئامرازێک لە دژی مایکڵ و لینکۆڵن بەکاری بهێنێت ئەگەر پێویستی پێی بوو بەڵام کاتێک ساڤین بڕیار دەدات ڕاستگۆ بێت لەگەڵ ڤێرۆنیکا چەقۆکێشەکانی ئەمبرۆزی دەیکوژن لەگەڵ نزیکبوونەوەی ڤێرۆنیکا لە دۆزینەوەی ستێدمان و ئاشکراکردنی ڕاستیەکانی پشت تیرۆرە ساختەکەی جێگری سەرۆک ڕینۆڵدس سەرۆک تیرۆر دەکات بەمەش خۆی دەبێتە سەرۆکی نوێی ئەمریکا. لە کۆتاییدا لینکۆڵن بۆی دەردەکەوێت کە باوکی ئاڵدۆ پێشتر لە کۆمپانیاکە کاریی کردووە، بەڵام پیاوێکی ترسناک و هەڕەشە ئامێز بووە. لە هەوڵێکدا بۆ ڕزگاربوون لە ئاڵدۆ، کۆمپانیاکە لینکۆڵنی بە بکوژ ناساندووە. پێش کۆتایی هاتنی وەرزی یەکەم، تیمی مایکڵ پلانەکەیان دەردەکەن. دوای ئەوەی سارا هەوڵی هەڵاتنەکە دەزانێت، قفڵی نەخۆشخانەی زیندانەکە دەگۆڕێت بۆ ئەوەی پلانی مایکڵ تێکبدات، بەڵام مایکڵ داوای لێدەکات دەرگاکە بە قفڵ نەکراوەی بەجێبهێڵێت و پەیوەندییە خۆشەویستەکەیان دەبێتە هۆی ئەوەی کە سارا پابەند بێت. کاتێک بێڵیک پلانی هەڵاتنەکە دەزانێت، وێستمۆرلاند هێڕش دەکاتە سەری، بەڵام لە پرۆسەکەدا بە سەختی بریندار دەبێت و لە کاتی هەڵاتنەکەدا هەیوێەری نەخۆشی دەروونی بەزۆر دەچێتە ناو تیمەکەوە. لە ئێستادا تیمەکە، مایکڵ و لینکۆڵن و ئەبڕۆزی و وێست مۆرلاند سوکرێ سینۆد، توینەر و تیباک لەخۆ دەگرێت، لە کاتێکدا گروپەکە بە سەر دیواری زیندانەکەدا هەڵدێن، وێست مۆرلاند تێدەگات کە دەمرێت و هەڵی دەبژێرێت کە بە تەنیا بمێنێتەوە، بەڵام پێش ئەوەی بمرێت، شوێنی کۆگا نهێنیەکەی بۆ مایکڵ ئاشکرا دەکات کە پێنج ملیۆن دۆلاری تێدایە، دواتر لە دەرەوەی زیندانەکە، تیمەکە هایوایر پشتگوێ دەخەن و مایکڵ توینەر ناچار دەکات بە ڕێگای خۆیدا بڕوات، چونکە پێشتر سیخوڕی بۆ بێڵی کردووە و ئێستاش جێگای متمانە نییە و ئەوانی تر بەرەو هێڵی ئاسمانی دەڕۆن کە پیاوەکانی ئەبرۆزی لەوێ بە فڕۆکە چاوەڕێیان دەکەن. تیباک کە درک بەوە دەکات کە ئێستا هیچ کاریگەرییەکی لەسەر گرووپەکە نییە و بە دڵنیاییەوە ئەبرۆزی هەڕەشەیە لەسەری بەهۆی هێڕشەکانی پێشوویەوە، خۆی ڕادەستی مایکڵ دەکات، بەڵام پلانەکەی کارناکات، چونکە ئەبرۆزی بە تەورێک دەستی دەبڕێت و ئەوانی تر پشتگوێی دەخەن. دواتر لەگەڵ گەیشتنی هەڵاتووەکان بۆ فڕۆکەخانە، بەداخەوە فڕۆکەکە ناچار دەبێت بەبێ ئەوان بڕوات بۆ ئەوەی لەلایەن پۆلیسەوە نەگیرێت، لەگەڵ کۆتایی هاتنی وەرزی یەکەم، مایکڵ و تیمەکەی ناچار دەبن بە پێ هەڵبێن لە کاتێکدا پۆلیس بەدوایان دەکەوێت. لە وەرزی دووەمی زنجیرەی پرێزن برێک، هەشت هەڵاتووەکان کە بە ڤۆکس ڕیڤەر ناسراون ڕێگەی جیاوازی خۆیان دەگرنەبەر بۆ ئەوەی لە پۆلیسەکان ڕزگاریان بێت، مایکڵ و لینکۆڵن پێکەوە ڕادەکەن، بەنیازن کوڕەکەی لینکۆڵن ئێڵ جەی لە زیندان ئازاد بکەن و پارەی وێستمۆرلاند بدۆزنەوە پێش ئەوەی بۆ پەنەما هەڵبێن، لە لایەکی تر ئەلێکساندەر ماهۆن بریکاری ئێف بی ئای ئاڵوودەبوو بە مادە هۆشبەرەکان بە نهێنی لە کۆمپانیاکە کار دەکات، ماهۆن سەرۆکایەتی تیمی ئێف بی ئای دەکات بۆ گرتنی هەڵاتووەکان، هەرچەندە فەرمانەکانی لە کۆمپانیاکەوە بۆ گرتنی ئەوان نییە بەڵکو بۆ کوشتنی هەموویانە، ماهۆن ئەبرۆزی دەخاتە تەڵەیەکەوە و سەرۆکی تیمەکە لەلایەن پۆلیسەوە دەکوژرێت. هەروەها ماهۆن بەدوای های وایەر دەگەڕێت و وای لێدەکات خۆی بکوژێت و کارەکانی کۆمپانیاکە بەوە کۆتایی نایەت، تەنانەت ڤێرۆنیکاش لەلایەن بریکارەکانی کۆمپانیاکەوە دەکوژرێت بۆ ئەوەی دڵنیابن لەوەی ڕاستیەکانی ستێدمان ئاشکرا ناکات. لەم کاتەدا سارا دەچێتە ناو نەخۆشخانەی چاکبوونەوە بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئاڵودەبووان بە مادە هۆشبەرەکان و لەوێدا بریکار کێلەرمان دەناسێت، کاک هێلەرمان خۆی وەک هاوڕێیەکی باشی ئاڵودەبوو نیشان دەدات، بەڵام ئیتر ڕێگەی پێنادرێت بچێتە لای سەرۆک ڕێنۆڵدز، بەڵکو دەبێت ڕاپۆرتەکانی بە بریکار سادیست کیم بدات. لەگەڵ نزیکبوونەوەی هێلەرمان لە سارا، هەست بە تاوانەکانی دەکات کە بە درێژای ژیانی کارکردنی ناچاربووە بیکات، و کێلەرمان لە کۆمپانیاکە بێهیوا دەبێت و فەرمانەکان ڕەتدەکاتەوە بۆ کوشتنی سارا، بەمەش کێلەرمان لە کۆمپانیاکە دووردەخرێتەوە، لەم کاتەدا باوکی سارا، پارێزەر فرانک تانکرێدی دەست دەکات بە لێکۆڵینەوە لە دۆسێی لینکۆڵن، تێدەگات کە شتێکی هەڵە هەیە، دوای ئەوەی تۆمارێک دەدۆزێتەوە کە پشتڕاستی دەکاتەوە ستێدمان هێشتا لە ژیاندایە و سەرۆک ڕینۆڵدز بەشدارە لەو پلانەدا، دەست بەجێ کۆمپانیاکە دەیکوژێت، فرانک کلیلێکی نهێنی بۆ کچەکەی بەجێدەهێڵێت. بەڵام سارا هیچ زانیاریەکی نیە لەوەی لەکوێ سود لە کلیلەکە وەربگرێت، لالەیەک تر سوکرێ لەگەڵ خۆشەویستەکەی ماریکرۆس یەک دەگرێتەوە و سینۆد لەگەڵ هاوسەر و کچەکەی یەک دەگرێتەوە، بەڵام هەردوکیان درک بەوە دەکەن کە خێزانەکانیان بەبێ ئەوان سەلامەت تر دەبن، بەم جۆرە سوکرێ و سینۆد پەیوەندی بە مایکل و لینکۆڵنەوە دەکەن و یارمەتیان دەدەن بۆ دۆزینەوەی پارەی وێستمۆرلاند. دواتر بۆیان دەردەکەوێت کە پارەکە لە ژێر شارۆچکەیەکی تازە دروستکراودایە، لە لایەکی تر تیباک پزیشکێکی ڤێتێرنەری ناچار دەکات دەستە بڕاوەکەی ببەستێتەوە، دواتر لەگەڵ توینەر یەکدەگرێتەوە و هەوڵ دەدەن بچنە ناو تیمەکەوە بۆ بەدەستهێنانی پارەکە، هەروەها بێڵیک کە لە زیندانی فۆکس ڕیڤەر دەرکراوە بەهۆی هەڵاتنی زیندانەکانەوە، بڕیار دەدات بۆ پارەی پاداشتەکە ڕاوی هەڵاتووەکان بکات و سامانی وێست مۆرلاند بۆ خۆی بدزێت. لە کۆتاییدا تیمەکە پارەکە دەدۆزنەوە، بەڵام ماهۆن پلانەکەیان ئاشکرا دەکات و بێ بەزەیانە توینەر دەکوژێت. لەم نێوەندەدا تیباک بەهۆی فێڵەکانییەوە هەموو پارەکە بۆ خۆی دەدزێت و ڕادەکات، بەڵام دواتر بێڵیک و هاوڕێ پاسەوانی زیندانەکەی گییری تیباک دەدۆزنەوە و دەیگرن و لەبەر پارەکە ئەشکەنجەی دەدەن. پاشان گیری خیانەت لە بێڵیک دەکات و پارەکە بۆ خۆی دەدزێت و تیباک ناچار دەبێت جارێکی تر دەستی ببڕێت بۆ ئەوەی بتوانێت هەڵبێت، پاشان بەدوای گیری دەکەوێت و لە کۆتاییدا دەیکوژێت و بێڵیک وەک تاوانبار تووش دەبێت، پاشان بێڵیک دەستگیر دەکرێت و لە فۆکس ڕیڤەر زیندانی دەکرێت، بەڵام ماهۆن دڵنیایی دەدات لە ئازادکردنی بۆ ئەوەی یارمەتی بدات لە دەستگیرکردنی ئەو هەڵاتوانەی کە ماونەتەوە، لە کاتێکدا جارێکی تر تیمەکە لێکتر جیا دەبنەوە، لینکۆڵن ئێڵجەی ڕزگار دەکات و لەگەڵ باوکی ئاڵدۆ یەک دەگرێتەوە، ئاڵدۆ ئێڵجەی دەنێرێت بۆ ئەوەی بە نهێنی و بە سەلامەتی لەلای هاوڕێیەکی بژیت، دواتر لەگەڵ کوڕەکەی دیکەی مایکڵ یەک دەگرێتەوە، بەڵام ئەو یەکگرتنەوە تەمەنی کورتە، چونکە بریکار ماهون دەگاتە ئەوێ و مایکڵ و لینکۆڵن دەستگیر دەکات و باوکیان دەکوژێت، بەڵام خۆشبەختانە کێلەرمان بەهانەیانەوە دێت، تەقە لە ماهون دەکات و براکان ڕزگار دەکات. هەرچەندە براکان متمانەیان بە بریکاری پێشووی کۆمپانیاکە نییە، بەڵام کێلەرمان ڕاستگۆیی خۆی دەسەلمێنێت بە یارمەتیدانیان بۆ دۆزینەوە و گرتنی ستێدمانی زیندوو. ئەو سێ کەسە پلانیان هەیە مانەوەی ستێدمان بۆ خەڵک ئاشکرا بکەن، بەڵام پێش ئەوەی ئەو کارە بکەن، ستێدمان دەکوژرێت بۆ پاراستنی کۆمپانیاکە. پاشان مایکڵ و لینکۆڵن و کێلەرمان لەگەڵ سارا یەکدەگرنەوە. کێلەرمان ئاشکرای دەکات کە دەزانێت لە کوێ کلیلی فرانکی مردوو بەکاربهێنێت. گروپەکە کلیلەکە بەکاردەهێنن بۆ بەدەستهێنانی تۆماری سێدمان و سەرۆک ڕینۆڵدز، بەمەش پەیوەندیەکی نهێنی خوشک و براکە ئاشکرا دەبێت. مایکڵ و لینکۆڵن هەوڵدەدەن ئەو بەڵگانە بەکاربهێنن بۆ هەڕەشەکردن لە ڕینۆڵدز بۆ ئەوەی لێبوردن بۆ براکان دەربکات، بەڵام ڕینۆڵدز لەبڕی ئەوە دەست لە پۆستی سەرۆک کۆمار دەکێشێتەوە و پلانی براکان تێکدەدات و سارا بەهۆی یارمەتیدانی مایکڵ و لینکۆڵن دەستگیردەکرێت، بەڵام لەکاتی دادگاییکردنیدا کێلەرمان دەچێتە ژوورەوە بۆ ئەوەی کۆمپانیاکە و ئەو کردەوە قێزەوەنە بێشومارانەی کە بۆ کۆمپانیاکە ئەنجامی داوە هەموویان ئاشکرا بکات، ئیفادەی کێلەرمان هەم ئازادکردنی سارا و هەم بێتاوانی لینکۆڵن مسۆگەر دەکات، وە بەهۆی ئەم کارەیەوە کێلەرمان دەستگیر دەکرێت، بەڵام لە کاتێکدا دەگوازرێتەوە بۆ زیندان کۆمپانیاکە تیرۆری دەکات، لەگەڵ ئەوەی براکان بەنیازن لەگەڵ سارا هەڵبێن بۆ پەناما، ماهۆن زیاتر بێهیوا دەبێت لە ڕێگری کردنیان. ئەو بریکارە گەندەڵەی ئێف بی ئای ناچارە لە کۆمپانیاکە کار بکات چونکە هەڕەشەی کوشتنی خێزانەکەی دەکەن و ڕەشبگێری دەکەن لەسەر کوشتنی نایاسایی بوکژێکی زنجیرەیی، کاتێک جارێکی تر سینۆت لەلایەن پۆلیسەوە دەستگیر دەکرێت ئەو گەندەڵیەکانی ماهۆن بۆ ئێف بی ئای ڕوون دەکاتەوە لە بەرامبەر ئازاد کردنیدا، ئێستا کە خۆی پیاوێکی داواکراوە ماهۆن بەدوای مایکڵ و لینکۆڵن دەگەڕێت لە پەنەما بۆ ئەوەی خۆی لە توڕەیی زیاتری کۆمپانیاکە بپارێزێت. هەروەها تیباک دەچێتە پەنەما و بێڵیک لەوێ بەدوای دەکەوێت، لە هەوڵێکدا بۆ دزینی پارەی وێستمۆرلاند، بێڵیک و تیباک لەلایەن پۆلیسی پەنەما دەستگیر دەکرێن، لە کاتێکدا مایکڵ بە سەرکەوتوویی پارەکە بۆ خۆی دەدزێتەوە، لە لایەکی تر ماهۆن لینکۆڵن دەگرێت و هەوڵ دەدات بە پارەکە بیگۆڕێتەوە بە مایکڵ، بەڵام خۆشبەختانە جارێکی دیکە مایکڵ هەنگاوێک لە پێشترە، مادەی هۆشبەر لەسەر بەلەمەکەی ماهۆن دەشارێتەوە و پۆلیس ئاگادار دەکاتەوە. لە کاتێکدا مایکڵ و لینکۆڵن و سارا لە کۆتاییدا ئازاد دەبن، بریکار کیم دەگات بۆ ئەوەی ڕووبەڕوویان ببێتەوە، بەڵام سارا کیم دەکوژێت و سەرنجی پۆلیسی پەنەما ڕادەکێشێت، بەڵام مایکڵ تاوانی کوشتنی کیم دەخاتە ئەستۆی خۆی و ڕاستەوخۆ دەستگیر دەکرێت. لەگەڵ کۆتایی هاتنی وەرزەکەدا، مایکڵ سکۆڤیڵ خۆی دەبینێتەوە کە لە زیندانی فیدڕالی سۆنا لە پەنەما شانبەشانی تیباگ و بێڵیک و ماهۆن زیندانیی کراوە، لێرەدا هاتینە کۆتایی پوختکردنەوەی وەرزی یەکەم و دووەمی زنجیرەی پرێزن برێک، پشتیوان بە خوای گەورە بەم زووانە وەرزی سێیەم و چوارەم و پێنجەمیش پێشکەشتان دەکەین، هیوادارم کاتێک خۆشتان لەگەڵ بەسەر بردبێت و داواکارم لە کەم و کورتیمان ببورن و دەتوانیت پێشنیاری زنجیرەکە بۆ هاوڕێکانت بکەیت و لینکی ڤیدیۆیەکەیان بۆ بنێریت بەهیوای کاتێک خۆش بۆ هەموولایەک خواتان لەگەڵ.